va yevurile kumbe ku beef-a xitichi xa Munghana Lonene F_M makombandlela eka album ya vona leyi nga huma hi N'wendzamhala eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the president na Munghana Lonene F_M makombandlela vuxaka bya vona byi kale byi nga vi kahle malembe ndzhaku laha Benny Mayengani the president va nga vula leswaku ri xitichi xa Munghana Lonene F_M makombandlela xi hoxi xandla eka ku avana ka ntlawa wa Limpopo Poison lowu a wu katsa Doctor Joe Shirimani, Benny Mayengani the President, Rhangani the Producer na Psychology Siweya, Psycho. Kasi xin'wanyana hi siku ra vu-20 Hukuri eka lembe ra 2022, Benny Mayengani the President va postile eka xiyenge xa mabulu xa Facebook, laha va nga vekela hungu leri a va rhumeliwe hi museketeri eka xiyenge xa mabulo xa Twitter a kombisa leswaku ri u twa ku vava hi loko album ya Benny Mayengani The President ya Jesu yi kumeka yi nga ri ku tlangisiweni eka Munghana Lonene FM makomba ndlela xivangelo lexi a xi endli leswaku ri Album ya Benny Mayengani The President ya Jesu loko ya ha ku huma yi kumeka yi nga tlangisiwi eka Munghana Lonene FM a ku ri ku xitici xa Munghana Lonene FM makomba ndlela a va langutane na gondzo ra ku va va ya eka masagwadi ya vukhume nkombo Xmas 17 lawa a ya khomeriwe enkowankowa hi siku ra vuntlhanu hukuri eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi se loko Benny Mayengani The President va ta va va humese album ya Jesu hi Mhawuri hi siku ra vumune Album ya Jesu yi kumeke yi nga tlangisiwi eka Munghana Lonene FM makombandlela tanihiloko xitichi a xi rhangisa emahlweni ku chayisa tinsimu ta tinqambi lava va xaxametiwe eka masagwadi ya vukhumenkombo na vanhu lava a va fanekele va va ya xiximiwa eka masagwadi ya vukhumenkombo leswi swi endle leswaku ri album ya Benny Mayengani The President hi nkarhi lowuyani yi kumeka yi nga ri ku chayisiweni eka xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela Laha va xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela va nga kombisa leswaku ri swilo swi ta tlhelela ematshan'wini hi siku ra vutsevu Hukuri eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi loko se masagwadi ya ta va ya hundzile. Leswi a swi fikangi swi khoma kahle xiyimbeleri Benny Mahinga and the President loko vunanga bya vona byi nga ri ku tlangisiweni eka Munghana Lonene FM makombandlela. Va voni ingaku xitici xi lwisana na nyiko ya vona. Hi ta tsundzuka leswaku ri na malembe ndzhaku ku kali ku va na album leyi a yi nga chayisiwe exiticini xa Munghana Lonene F_M Makombandlela leyi ku nga album ya Vayuda. Se mi ta swi vona leswaku ri vuxaka bya Benny Mayengani the president na xitici xa Munghana Lonene F_M Makombandlela bya tsekatseka swinene naswona ku na nkandziyiso lowu Benny Mayengani the president va wu endleke ka xiyenge xa mabulo xa Facebook. Hi siku ra vu tsevu Nyenyenyani eka lembe ra 2023, va kombisa leswaku ri vona xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela a va xi tsakeli hi mhaka ya ku xi hoxi xandla eka ku avana ka Limpopo Poison. Se leswi hi swin'wana swa swivangelo leswi endleke leswaku ri Benny Mayengani The President va bifa xitichi xa Munghana Lonene FM makombandlela hi N'wendzamhala lembe ra 2022.